Nury Nurmammet Nazarowymyz bar. Şularyň ählisini bir dünýä indiren toprak. Hudaýman şu Altyn asyrymyzyň öň ýanynda, Altyn asyrymyzyň başlangyjynda doglup, Nuryşkada şu Altyn asyrymyzda şu halka hezil bermegini bütin türkmen halkynyň adyndan

Emma Nury şam mundan hem biýana şu satira äleminde entägem öňe gitmegini arzuw edýär. Mydama ýygy-ýygydan welaýatyň çäginden hem daşarda çykyş etmegini arzuw edýär. Emma janyň sag, ömri uzak bolsun. Galanynda adamlar şu wideony ýygnap görenimizde Nury Işgäriňiň konsertine tomaşa edersiňiz, özüňiz şoňa baha berersiňiz. Biziň aýdym-sazly mekanymyzyň ýaşaýjylaryna. Zähmetkeşlerine galyberse-de, biziň ildeşimiz meşhur satirimiz Nury şkaň muşdaklaryna ýarkymly salam! Şkaň alyp göterýän satira teatrymyz öz howa etrabymyzda ajaýyp zalda öz halkymyzyň öňünde çykyş etmäge wagt tapdy. Nesip etdiginden bir zat elde edip, ussat. Satyrymyzyň iň kämil satyralaryna, ajaýyp poeziýa eserleri eserlerine oba tomaşa edersiňiz. Şeýlelikde, biz sahnamyza dokuz sany türki döwletden ybarat bolan, türki halklar diýip atlandyrylýan dokuz ýurduň içinde ilkinji bolup, bir adamdan ybarat Nuryşka satyra teatryny dörediji, özüniň ajaýyp satyralary bilen, Beýik talanty bilen il-günüň alkyşyna, sag-bolsunlaryna, galyberse-de uly hormatyna eýe bolup, meşhurlyk bilen tanalýan artistimiz, bir söz bilen aýtsak, Nuryşkany, Nurmuhammet Nazarowy hemmämiz ýaşar köp sahnamyza çagyrýarys.
Toý etseň gapyňda.

Sadyk gul bolar. Ertirimiz iň owadan gün bolup gelsin diýip aýdym aýdýan ogluň men. Safira diýip dünýä gelen ogul men. Safiradan aşk bilen ogul men. Eşeklere. Sen eşek! diýip bilýänim üçin Şarpakdan medaly alan ogul men. Sany az, ýurdy giň, ýüregi ullakan müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyla barsa meňzeş, barç ýürekgül türkmen! Sen hiç zatdan gorkmaýan, hiç zatdan gypynç etmeýän, garaşsyzlygyň, bitaraplygyň, ajy hakykatyň, türkmeniň güllemegi üçin gara başyny etegine salan ogluň men. Sen Nuryşkaň men. Ajaýyp planda ol şol ýadygärlik galan dawany alna siz bilen duşýandygyma, siz bilen duşamaga guramaçylyk eden adamlara, häkimligimize, Medeniýet bölümimize, galyberse, Murýuşka teatrynyň şoumeni, häzirki dilde şoumen bolýar, sungat, täsin sungat söwdagäri, öňki dilde administrator, orgenzator, guramaçy Ymamguly Hansähätowe, teatryň guramaçylaryndan Tejen Abdyýewiçe, Galyberse, size, şu döwürde, şu döwür diýýänem öňki ýaly döwür, öňkä görä garaňkyrak, şiwer suwsam bolsalam bir çygarmy? Hawa. Göräýmäge öňki ýaly adamlar, ýöne öňki adamlar prostoýrak geýinýärdi, olaryň ýüregi ýüpekdi. Häzir bir hili mantanany kände ýüregini ak köpelipdir. Şeýle-de bolsa, şu döwürde tapmasy kynrak bolan many-many tapanyňyz üçin, o tepeler ola bolýar. Iň esasy zat, wagt tapanyňyz üçin. Özüňiziň ömrüňiziň iň gymmat pursatlaryny Şu agşama meniň çykyşyma bagyşlanyňyz üçin, telewizoridäki bolmaly iň gowy gowy zatlary taşlap geleniňiz üçin. Men size we obadaşlarma biziň obamyza dürli sebäpler bilen myhmançylyga gelenler bardyr, gudaçylyga gelen bardyr. Gudaçylykdan kowlan bardyr. Hawa. Gyzlarymyzy göräýlerin diýip armiýanyň çor ýetginjekler ullukasyn bahanalan bolup gelendirler. Hoş gelipsiňiz. Akylly bolsaňyz hoş gidersiňiz. Gowy gabamyz bardyr. Siziň hemmäňize minnetdarlyk bildirmäge. Täze ýyl däl-de täze asyryň başlangyjy bilen. Prezidentimiz aýtmyşlaýyn, Altyn asyr, türkmeniň asyry diýýär. Biziň asyrymyz, galan milletiň näçe men bilemok häzir. Biziň asyrymyzyň altyn asyr bolup, altyn asyrda altyn adamlaň altyn ýaly toslaman, altyn ýaly harlanman, gymmatlygyny ýitirmän, birek-biregiň nanyň owuntugy ýaly gymmat görüp, hormatlap, Zähmet çekip, çeken zähmetleňiziň eşretlerini görüp ýaşamagyňyzy men tüýs ýüregimden arzuw edýän. Köp wagt diýýärler, Gülüň biten ýerinde gadyr ýok diýip. Ol belki başga bagşylara degişli bolmagy mümkin. Sebäbi men şu taýda bitdim. Ýöne Hudaýa şükür zalda boş ýer ýok. Hormatlap gatnaşanyňyz üçin minnetdarlyk bildirýän. Elbetde, hemme kişiniň uryşlaň jany köýer däldir. Ony käbiriniň gülküsindenem aňýansyňyz. Käbiriniň hä diýseň, iki diýip oturandanam aňýansyňyz. Men oňat adamlara maslahat berýän. Hawa, sag-aman öýüne gaýtmaklygy maslahat berýän. Men çydan, ýöne diňläp oturan adamlar bar, olaryň ýerini siz zaýalamazlygyňy, ýaňky başga dilde, haýwançarak. saýlaýan ýigitden dereşden rykma men hem mäňli görüp ýetişýän hem eşidip ýetişýän tüýä men şoň üçin nurmuşka birki sagat taňryň beren birki sagadyny dynç alalyň zagrepge bu gün okýaý.